mobantu yo motle ngwana weso ke kopana le wena moso o motle wa sontaga sena theola mantswe a gore lentswe la modimo le na le maatla lentswe la modimo le ya re phedisa lentswe la modimo le re fa tshepo ntumelele ke re mo mosong o nna le wena re tla re kopana gape mo kgweding e ntšha beke e le ya pele mo nna le wena re tlotlang re thaola mantswe a legodimo ntumelele motho wa modimo ke go dumedise ke re ya go dumedisang ke moruti solo go tswa phuthegong ya bantu reform church of south africa tumelele ke go meme motho wa modimo ke re tlogo o tsene le nna ga re tla re theola mantswe a legodimo mo kgwedi ya ngwaobošwa go nna le wena re tla tlang re lebelela maemo a lentswe la modimo ma a re beyang teng lentswe la modimo le tle le kgone go sebetsa ka maphelo a rona

morena le modimo wa rona ntate wa morena wa rona jesu kreste le kasheno o santse o le modimo wa rona re re re a itse gore lentswe la gago le ya re laela ka maatla le bogolo ba gago le ka tšeko re lebeletse tholoso mo go wena re lebeletse thuso mo go wena re re morena o botshabelo jwa rona maphelo a rona re a beya mo go wena papa ya matla otlhe ya le ka moso wa letsatsi la kasheno tutubolela ditsebe tsa moya gore lentswe la gago le phele ka gare go maikutlo a rona re ya rapela modimo ya matla otlhe re ema kgatlhanong le matla a sathane re re sathane ga na tokelo over maphelo a rona re fa wena thoriso re fa wena tlhompho tsena le rona ka gare go tshebeletso ena re etelele ke wena pele re a fafatsa re fafatsa madi a morena jesu mollo wa legodimo a o theoge boša o tle o sebetse ka gare go rona le ba malapa a rona ka jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosakhutleng amen kgwedi e le heritage month mo nna le wena mo kgweding e ya ngwaoboswa re tlotlang re tla re theola mantswe a legodimo re lebelele seipone sa motho wa mokeresete re lebelele lentswe la modimo ka moo le mo laelang ka teng gomme le bontate batlhanka le barwetsana ntumeleleng ke re mo mosongo nna le wena re tla re theola ditaba tsa legodimo re tlilo go lebelela dibukeng tsa rona testamenteng ya kgale moo re tlang re theola mantswe a le mabedi buka ya rona ya pele e re tlotlang re theola mo mosongo re tlile go theola buka ya baatlhodi baatlhodi wa lesome re tseya temana ya lesome e be re ya mo temaneng ya lesome le metso e meraro re emise mo ya lesome le metso e metlhano judges chapter 10 re tlile go bala verse 10 re ye mo 13 re emise mo 15 judges chapter 10 re tlile go bala verse 10 re ye mo verse 13 re emise mo go 15 lekwalo la rona la bobedi re tlile go tseya buka ya ga jeremia jeremia wa borataro re tlile go tseya temana ya lesome le metso e merataro jeremia wa borataro re tseya temana ya lesome le metso e merataro yona ke buka ya ga jeremia chapter 16 re tlilo chapter 6 re tlilo go tseya verse 16 yona ke buka ya ga jeremia 6 re tlilo go bala verse 16 ha re ntse re batla motho wa modimo maatla a modimo a a bonagale mo go rona re ye re kuke lentswe la modimo re le amogele ka dipelo re tle re bone matshelo a rona go ya ka lentswe la modimo ka mo le re kaelang ka teng ntumelele ke re ga o bone buka ya pele buka ya baatlhodi baatlhodi chapter 10 verse 10 yona e balega ka mokgwa ke fa baiseraela ba lelela morena ba re re go leofetse gonne re go tlogetse modimo wa rona ra direla bobale verse 13 mme lona lo ntlogetse la direla medimo e sele ke ka moo ke sekeng ka tlhola ke le thusa yang lo lelele medimo e le itlhophetseng a yona e le thuse ka sebaka sa tlalelo ya lona mme baiseraele ba raya morena ba re re loufile wena o re diretse tsotlhe tse di siameng mo matlhong a gago fela a o ko o re thuse ka jeno lentswe la rona la bobedi ka moo re ileng ra le tlhalosa buka ya jeremia chapter 6 yona re tlile go bala verse 16 fela mo teng verse 16 e balega ka monkgwa morena o buile jaana a re emang fa ditseleng lo bone lo botsolotse ditsela tsa bogologolo gore tsela ya go ya tsela ya go pholosiwa ke efe tsamayang mo go yona foo le tla bonela mewa ya lona boikhutso mme ba re ga re rate go tsamaya mo go yona amen leo ke lentswe la modimo e ka modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa a re rapele morena le modimo wa rona ntate wa morena wa rona jesu kreste lentswe la gago re lebadile modimo ya maatla otlhe re ya kopa a le dire ka gare go maphelo a rona a le re phedise rona le bana ba rona papa ya maatla otlhe le santsene le tlile go hlaloswa re kopela gore e be wena o tutubollang ditsebe tsa moya go utlwa se lentswe la modimo le se buang le diphuthego modimo ya lokileng ka lebaka la morena jesu wa nazaretha re santsene re tlilo tlhalosa mantswe a a bonna botswa go kene bo wena modimo ya maatla otlhe a ke rute ke wena modimo ya maatla otlhe gore phuthego ya gago e tle e amogele mantswe a gago ke a rapela ke rapelela momamedi ye mongwe le yo mongwe modimo ya tla tlang a tsenela tshebeletso ye ya tla utlwa mantswe a a dirisa papa ya maatla otlhe a re phedise ke wena re phedise ke lentswe la gago ka jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosakhutlheng amen bana betso nna le wena re theola mantswe a legodimo re tla re kopana le dibuka testamenteng ya kgale go ya ka lentswe la modimo nna le wena ke batla re tla re lebelela maphelo a rona jwale ka batho ba re ipitsang re re re bakeresete ntumelele ke re monna le wena re phelang teng le mo lefatsheng mo re tsamayang teng re na le dintho tse ngata tse re tsamayang re di etsa tse ding tsa dintho tse re di etsang di lokela le di-celebration-e tsa di-culture le ditumelo tsa rona jwale ka ha kgwedi e le kgwedi ya ngwaobošwa e le kgwedi ya heritage batho ba bangata go ya ka mekgatlho ya bona go ya le ka ditso tsa bona ba tloya ba celebrata letsatsi le ntumelele ke re kgwedi e ga batla ba e celebrata nna le wena jwale ka motho wa mokeresete a re ke re ba thuse le rona re celebrate le bona re celebrate re na le maikarabelo a tumelo ya rona ntumelele ke re mo mantsweng mo nna le wena re badileng mo teng re bua ka batho ba kgale moo joshua morago ga leso la gage go ile gwa khetwa batho ba ba tsamayang ba ahlola iseraele go ya ka diphoso tsa bona re na le baatlholi ka go farologana ga bona boso wa letsatsi le nna le wena re kopana le jafta mo e leng gore e ne e le judge e neng e lebeletse iseraele mo nakong eo go nna le wena re badileng teng lentswe ke le le reng jafta ga a bona morafi o o e leng gore o iphitlhela o le mo pitlaganong o e leng gore o iphitlhela e le gore modimo o ba furaletse jafta ga a tlisa judgment ya gage o botsa baiseraele ka molomo wa gage a ba tlisetsa lentswe la modimo go ya ka dibuka tsa moshe moshe o rile tlhokomela ditaelo tsa morena boloka melao ya modimo go ya ka dibuka tsa joshua le yena di tlhopeleng ka jeno yo le ratang go mo sebeletsa jafta ka lebaka la gore e ne e le moatlhodi ya neng a lebeletse molao wa moshe ka moo ba ileng ba o kwala ka teng gore buka e ya molao e seke ya tloga lelemeng la gage jafta o a ba gopotsa mo pitlaganong e ba neng ba le mo go yona a re lona baiseraele le ile la ikhetela bobale la ikhetela medimo ya baasaria la ikhetela medimo ya baamone ba e leng gore e rile ga ntse re tlhaga re tsamaya mo lefatsheng lona la tsamaya le itopela bona jafta o re mo baiseraeleng le tlogetse modimo ke ka moo seatla sa modimo se le tukelang bogale ka teng ke ka moo modimo a ileng a le furalla le le setšhaba sa gage baiseraela ga ba utlwa vedikti ya gae ba utlwa gore jafta o ba lemosa mo ba ileng ba tsamaya ba etsa diphoso mo teng gobane ga o e bala pila o yo tlosisa e re le ntlogetse ke le modimo wa lona ga re ke ka makgetho a mangata le tsamaya le ntse le ntlogela empa ga le khutlhela mo go nna ke nna ntse ke le itshwarela a re mo motsotsong o ke le file baba ba lona gore ba sebetse ka lona ke le file dira tsa lona gore e be tsona tse di pusang ka lona ba lela ba lelela thuso empa ba sa bone thuso dafta o a ba bolelela gore le latlhile modimo ga le sana taba le modimo pelo tlhomogi a ledelitseng ona re itebetse ga le sana taba le yena na le wena mo mosong wa letsatsi le ga re tla re kopana motho wa modimo re kopantsha ke ona mantswe a setšhaba sa modimo se se latlhileng modimo ke rata ke etsa motlhodithero ka mantswe ya a re inyatseng dibe tsa rona re batleng modimo wa rona jafta o re mo go bona modimo o le furaletse modimo ga a sa le thusa baiseraele ba ya ko go yena ba lemoga diphoso tsa bona difese tse nna le wena re di badileng ke tsere verse 10 mo e go bontshang gore ba tlogetse modimo ba bala ba lebelela bo bale empa mo go verse 13 ke mo e leng gore jafta o ba fa karabo ya ka moo ba tlogetseng modimo ka teng ke rata verse 15 ga baiseraele ba itharabologelwa e re mme baiseraele ba raya morena ba re re leofile ke ona mo ke e batlang ba re re leofile re leofile wena o re diretse tse ntle wena o re eleditse tsotlhe empa ke rona re ileng ra ikgatolosa wena empa ke rona re ileng ra go tsogela empa ke rona re tsele re na le nako ya gago empa fela morena modimo wa rona re thuse ka jeno re thuse ka jeno re thuse ka jeno ga nka wa tadima nna le wena motho wa mokeresete mo phelang teng na le dintho tse ngata tseo di re etsagalang maphelong a rona ka lebaka la gore re ile ra furalela morena ga nke wa tadima ka gore o dikereke re na le pitlagano e kgolo mo e leng gore re tsamaya re lwana lebaka ke gore re ile ra tlogela modimo re ile ra furalela modimo re swa re ntse re le ka gare go dikereke ga re na bophelo re le ka gare go dikereke maikutlo a rona a phela a tlalelane re le ka gare go dikereke gonne re ile ra furalela modimo o ka tadima le magaeng a rona mo re tshelang teng re iphitlhela e le gore ga re na kagiso le balekane ba rona gonne re ile ra furalela morena ra lebelela medimo e ba re fileng yona ra lebelela medimo e re e fumanang mo lefatsheng le empa ra seke ra fumana kahiso wa ka tadima mo re tshelang teng mmuso o re busang le gona o etsa le di-corruptione ka lebaka la gore ga ba sa itse gore ke mang ya tlamehileng a ba thuse mo keteleding pele ya bona ga ba sana taba le modimo ba lebeletse dintho tse ngata tse di humisang dipatla tsa bona ba lebeletse tsotso ba lebeletse go luta mo go tlhoga o lebelela di-political parties ba tsamaya e le gore ga ba tsena taba le modimo ba na le taba le bona empa ka iseraele ya kgale batho ba ne ba itse gore modimo ke modimo wa bona modimo ke ena a tla ba etelang pele modimo ke ena a tla ba fodisang modimo ke ena tla bafang tsotlhe jaanong lefatsheng mo re phelang teng re tsamaya re tlogetse modimo re beile rona kwa pele re eteletsa rona kwa pele re ntse ke le lereng re iphitlhela re le ka gare go dipitlagano ga o tadima ka jeno le ka gare go magae a rona re fitlhela re na le di-abuse tse ngata ka lebaka la gore re itebetse ga re sa batla go tsamaisa ke lentswe la modimo re batla go tsamaisa ke ditlhalogano tsa rona re ya go tsamaisa ke tse re nang le tsona tse e leng gore di re potapotile empa re lebala lentswe la modimo ke ka moo re iphitlhelang e le gore modimo o re tlogetse modimo ga a sana le rona ka lebaka la gore re mo latlhile ga re na nako ya gage re no tsaya mebelo ya rona re e kenya ka ro dikereke re no tsaya mebele ya rona re tshwara dibaebele re no tshwara mebele ya rona re apara diaparo tsa kereke empa fela empa fela re latlhile modimo mo kgweding ya ngwao boswa moo batho ba tlotlang ba celebrata ditumelo tsa bona moo batho ba tlotlang ba celebrata di-culture tsa bona ke batla le nna le wena jwale ka mokeresete re tsene le bona le rona re celebrate re re modimo wa rona re go leofetse re re modimo wa rona re ile ra o tlogela re koele ko go ena re inyatse gobane lentswe la gaela re ga re ka inyatsa ra lebelela dibe tsa rona ene a ka re tshwarela ditlolo tsa rona ga le rona re le bana ba bakeresete re ka lebelela diphoso tsa rona mo re tsamayang ebile le batho ba ba sa keneng kereke ba betere mo rona rona re tshilafala ntse re le ka gare o kereke re etsa tse sa lokang re le ka gare o ntlo ya modimo re ntse re tshwere dibebele re ya leofa re ntse re le ka gare o dipholphiti re ya leofa re tlogetse modimo re etleleditse rona pelo ke rata re etsa motlho ditshero ka mantswe a a re lebeleleng dibe tsa rona

re mo lebelela ka tumelo re ka batla sefatlhogo sa modimo ke gopola gore ditlhekefetso tse di leng teng modimo a ka khutlisa ka ga re ka batla sefatlhogo sa modimo ra rapelela mmuso wa rona looting ya state resource di ka fokotsega ga re ka batla sefatlhego sa modimo re ka ba le kahiso ka gare go magae a rona ka gare go mesebetsi ya rona ka gare go kereke mo re rapelang go ka ba le kagiso bothata ke gore re latlhile modimo ra seke ra mmatla mo e leng gore re mo tlhoka teng nna le wena ke a o gwetlha a re inyatse dibe tsa rona a re inyatse dibe tsa rona re batle tsela ya modimo a re inyatse bobe ba rona re batle sefatlhego sa modimo ganke nna le wena ra ipatla mo re yentseng diphoso mo teng ganke wa tadima le kasheno re phela re o- re- re observa moment of silent gobane ga re sa batla modimo re latlhile modimo ganke wa tadima ka gare go magae a rona botshelo bo batsadi ba rona bo nkgono wa rona ba re godisetseng ba re bophelo ke ena fela ga re sa boetsa ka gare go magae a rona bana ga re sa ba godisetsa mo poifong letshabo ya lentswe la modimo ga re sa ruta bana thapelo re ba file lefatshe lefatshe le ja bana ba rona lefatshe le iketsetsa loso ka bana ba rona gobane nna le wena ga re sana taba le modimo re mo latlhile empa ke ko bophelo ba rona bo leng teng ga re ka lebelela diphoso tsa rona ka nnete mo ngwageng o ra lebelela tse dintsi tse di re welang re le mo pitlaganong ya tsona ga re ka boela ko modimong ga re ka boela ko modimong ra mmotsa ra re re loufile re loufile re kopela gore o re thuse ka jeno ka moo verse 15 e buang ka teng o re thuse ka jeno ke kopa o nkutlwa gantle ga ke batle gore o ntseya gampe ka moo ke reng bana ba iseraele go tloga ko tshimologong lentswe mo ke badileng teng le re difese tse di kwa godimo di tlhalosa gore ba ile ba latlha modimo ke batla gore o nkutlwe ebile o seke be wa ntseya gampe ba re ba ile ba latsha modimo ba tsaya medimo ya baamori bo babe ba iketsetsa medimo ya seseto lentswe la modimo le re yalo ga se moruti solo le re jwalo yaanong ke batla o nkutlwe sentle ka lebaka la gore ke a itse gore batho gore lentswe la modimo ba sa le utlwa ba na le di-negative mind ha o bua ka bobale le ha o bua ka medimo ya seseto lentswe ke le le reng ha re bua ka medimo e re ikgethetseng yona ba bua ka dintho tse ngata tsa lefatshe tse re ileng ra ipha tsona ga ba bue ka culture ya gago ba bua ka gore wena o lebetse modimo wa seke wa acknowledgea modimo jwale ka mopholosi wa bophelo ba gago wa seke wa mo godisa o godisa ba e leng gore o ba fitlhetse mo lefatsheng kadima ka tseno mo dikerekeng kereke ya modimo e re golang re itse e e neng e re re ya o boka morena re ntse re thabela wena ka tseno ba bangwe ba baporista le baruti ba di oketsa ba iketsetsa metlholo ya bona ka gare go dikereke tsa modimo ba batla gore bona ba godisiwe ba batla gore bona ba bonagale that is why ka tseno o bona re na le le dintho tse ngata tse e leng gore ba bang ke baporofete ba kako ba bang ke baruti ba maaka ga ba bue nnete ya legodimo ba batla gore go tlhagelele bona ba batla gore go godisiwe bona empa ke yona medimo e ke buang ka yona gore re ikgethetse yona ra lebala modimo ya ileng a botsweletsa moya wa bophelo mo go wena ra lebala modimo ya go fileng bophelo yo e leng gore ka yena re a phela ke bua ka tshego re ikgethetse tse re di tshwarang le tse re di bonang ka matlho ra lebala lentswe la modimo modimo a re katoga jaanong tediso a kere ga ke batle gore o ntse wrong mo teng celebrate culture ya gago ka tsela e tshwanetseng mo teng diaparo meetlo ya rona tse o di re phedisang tsa culture ya rona di celebrate di celebrate o sa boife sepe mantswe a ke a tlisa mo wena ke a ke gore o seke wa latlha modimo o seke wa tlogela modimo o seke o seke o seke o seke wa latlha modimo wa gago gobane bophelo bo bo go yena baiseraele ka molomo wa judge juster ba bolela gore eya re loufile morena re tlhomogele pelo ka jeno le nna le wena ra ka tlisa bopelotlhomogi ba rona ra bo beya mo pele ga modimo ra re modimo re le batho ba gago re go leofetse re le malapa a gago re go leofetse re le kereke ya gago re go leofetse ra inyatsa bobe ba rona ra batla tsela ya modimo re tlilo go phela re tlilo go fumanela le mewa ya rona bophelo lentswe la rona la bobedi ke lentswe le e le gore ka nako tse ngata le tlwaelegile empa ke rata mantswe a ba reya ka molomo wa moporofeta iseraele yona nyakgale molomong wa moporofeta jeremia ba isa ditaba tsa gore tsamaya o ile go ema mo makopanong a ditsela o ye o ile go botsisa tsela e e isang pholosong gore ke tsela e jwang tsela ya nnete e bagologolo ba rona ba neng ba tsamaya mo go yona ba reya moporofeta ba re tsamaya o ile batla tsela le nna kajeno ke tlisa mantswe mo go wena motho wa modimo motleye re a tlhokega gore re batle tsela e bagologolo ba rona ba re rutileng yona ka jeno go na le batho ba ba tlhang dinageng disele ba ka jeko re tebisitseng maphelo a bona ba ka jeno ba re botsang gore bona ba kgona go alafa tsotlhe bona ba kgona go etsa tse ngata ra ipha bona ke bua ka batho ba ba thang mafatsheng a kwa ntle ke tshaba gore o nthe gore ke tlabe ke etsa xenophobic ga ke etse xenophobic attack mona se ke se bolelang ke re re ile ra fa bona maphelo a rona lentswe ke le le reng a re yeng ro lebelela gore bonkgono wa rona ba ne ba phela jwang a re yeng ro lebelela tsela tse bagologolo ba rona ba neng ba le mo go tsona ga re ne re le mo kerekeng ya bogologolo ba neng ba tsamaya staraga ba opela butlebutle ba ne ba le mo modimong ba re ga le mpotsa tshepo yaka re ilo re ke jesu bagologolo ba rona ga ba tla ba tlha ba e tswakantse ba tlhagile e le gore bona ba lebeletse thuso mo modimong nna le wena kasheno nna le wena mosoo re tadima lentswe lena le go le lebelela ka mokgwa o moyang a re ye re lo botsosa re lo botsilisa ditsela tsa bogologolo gore tsela e e sang phologong ke tsela e e ntseng jang ke rata mantswe a a reng ga le setse le e fumane tsamaya mo go ona ga le bone tsela e tsamaya mo go yona lentswe ke le le reng phrase tse di ko tlase le tla bonela mewa ya lona boikhutso nna le wena ka jeno mewa ya rona ga e na lethabo nna le wena ka jeno re mo pitlaganong ko mesebetsing re mo pitlaganong ko dikerekeng re mo pitlaganong ka le kae mo re tsamayang le baagisane ba rona empa fela ga re ka lebelela tsela tsela ya legodimo tsela ya legodimo re ilo bonna mewa ya rona bophelo lentswe la modimo le rialo ga nke nna le wena ra le tadima re le lebelela ka nnete lentswe le le ka re phedisa lentswe le le ka etsa go go rileng mo maphelong a rona ra re mo ngwao boswa o ga re celebrata ngwao boswa ra itse kereke ya nnete e leng kereke ya jesu ra itse kereke ya nnete e se kereke ya batho ra itse kereke ya nnete e se kereke ya boikgogomoso ra itse kereke ya nnete e se kereke e e batlang dipuo le go etsa tse sa lokang re tshilafatsa ntlo ya modimo ra itse kereke ya nnete e le e e lokileng e e edileng ra re ga re tla ka gare go ntlo ya modimo ba ba tseneng ka gare go sedibase ba tswa ba fodile ba ba gatang ka gare go sedibase ba ba na le bophelo empa ka jeno rona re tlhaga re tshilafetse ebile re a itshilafatsa le ga re fitlha ntlo ya modimo e phela e le leswe ka lebaka la gore ga re sa batla modimo re lebeletse batho motho wa modimo ke rata ga ka o tswalela go na le verse e ke sa e balang mo bukeng ya baatlhodi mo e buang verse 16 ga ka e bala ka lebaka la gore ke ne ke batlile gore ke tswale ka yona ba re verse 16 e re le gona ba tlosa medimo e sele mo gare ga bona ba direla morena ke fa morena a tlhomoga pelo ka ntlha ya pogiso ya baiseraele ke fa morena a tlhomoga pelo ga re ka etsa se se raete modimo wa rona wa tshepagala ga re ka etsa se se raete modimo a ka tlhomoga pelo a re utlwela botlhoko mo go tso tsotlhe tse o dirisitsang ga re tla tlosa tse mpe tse re di etsang modimo a ka re alafa le rona le ba malapa a rona ga ke tswalela ke rile motlhodithero wa rona ga re inyatse dibe tsa rona re batle tsela ya modimo ga o ke wa tadima sefeleng sa sione moroki o re tsela ya nnete ke jesu e tlo re matle bahetso wa bona ntho e kgolo ke tsela re itse nnete ya modimo ga nke wa tadima mo bukeng ya johanne morena jesu o re ke nna tsela nnete le bophelo ga go ya tla mo modimong ga e se ka nna tsela ya nnete ke jesu bayena ga gona motho ya tlayang ko modimong ga e se ka morena jesu lentswe la modimo e santse ne e le lona lentswe la modimo le ya phela le tla nne la ruri yalo tse ngata di fetile ba bangwe ba bareri ba re dijo di a bola diaparo di a gagoga empa lentswe la modimo lona le nna le ntse le le yalo ga le fetoge ke ka moo re reng ke la maobane ke la ka jeno ke la letsatsi le le tlang ga rona fela re ka inyatsa dibe tsa rona ra boela ko modimong ra raya modimo ra re modimo re go leofetse re bana ba gago re thuse ka jeno re inyatsa bobe ba rona ka o etsa jalo modimo a ka utlwa dithapelo tsa rona lefatshe la rona le ka alafiwa mo o le kulang teng ditlhekefetso tse ngata di ka kgutlha ka lebaka la gore modimo o tla re lwela dintho tse ngata tse di re lokelang mo pitlaganong modimo a ka lwela lefatshe la rona fela modimo wena o emetse gore rena le wena re tseye actione e ka modimo a ka tlhonolofatsa mantswe a a boletseng ka bonnyane le bofokodi wa kwale mo dipelong tsa rona ka enke ya lerato modimo wa kgotso a ntlhogonolofatse le go polokela wena a re rapele modimo ya matla otlhe ntate wa morena wa rona jesu kriste ke lebogela maatla le tshireletso o mphileng ya go tlhalosa lentswe la gago momamedi mo a teng modimo ya matla otlhe mo tutubolle ditsebe tsa moya go utlwa tse di molemo tse di tla mo agang ena le ba lelapa la gage moo re go sitetseng teng modimo re ya kopa re kopela tshwarelo ya dibe jwale ka mmoledi wa gago le nna ke a inyatsa re tsamaye re goleo fela ka melomo re tsamaye re goleo fela le ka dikeng ke kopela bopelotlhomogi ba gago kokeletse tumelo le mo ke sitang teng modimo o mphe maatla a go bolela mmuso wa gago papa ya maatla otlhe ke a dumela gore mo go bo botlhe ba ba utlwile lentswe la gago ba le dirisa o tlile go ba phedisa gobane lentswe la gago le re ga o moaki o phetegatsa go ya ka moo lentswe la gago e rona se o se tlhoka mo go rona modimo ke dipelo tse go batlang re fe pelo ya nnete o re okeletse tumelo re kopa tsena tsotlhe modimo re tshepa lebitso le le maatla la mmoloki jesu ya baka lo rena ka o sa fele amen ke tshepa modimo wa kgotso a ka re etsa ka mogau mo nna le wena re leng teng re tle re kgone re kgotlele dikerekeng re rapetse modimo gore a re boloke jaanong re mo motsotsong wa level two mo ke tsang gore morago ga sebakanyana re tlabe re khutlha re khutlhela ka gare go dikereke modimo wa kgotso a mpolokele lona amen a re amogeleng mogau wa morena mogau wa morena wa rona jesu kreste